אזוי ווי א מענטש, א טויבע מענטש, ער הערט נישט, קומט אריין א חתן אין זאל, קיינמאל נישט געהערט, און ער זעהט אז איינער שטייט מיט א שטעקן אזוי, ס'איז א פידל, ער הערט נאר נישט די קול וואס קומט ארויס פון די פידל, איינער שטייט אזוי מיט שטעקענעס, און מענטשן שטייען און טאנצן און לאכן, איינער וואס קען נישט הערן, דאכט זיך וואס איז די מעשה דא, ביסט עפעס א כת משוגעים. דאס איז א קטן שיגעון ווייל דיינע אויערן זענען פארשטאפט און דו הערסט נישט די שיינע קול וואס קומט ארויס פון די מוזיק. איינער שטייט מיט א פייפ מיט לעכער און מאכט אזוי, ער קען נישט חלומ'ען ווייל ער האט דאך קיינמאל נישט געהערט. זעט ארויס ווי עפעס משוגעים, איינער שטייט מיט צוויי שטעקן און עס אזוי, איינער רייבט א שטעקן אויף א צווייטן שטעקן, איינער שפילט זיך ארום און מענטשן טאנצן. אבער ווער ס'הערט דעם קול זאגט ער דאס איז גארנישט קיין משוגעים, דאס זענען פרייליכע מענטשן, זיי הערן אזא שיינע מוזיק קומט ארויס פון א בענד הייבט מען אן טאנצן, ווען דו העסט דיך אויפשטאפן דיינע אויערן העסטו אויכעט אנהייבן טאנצן, דו פארשטייסט? דאס איז די מעלה, מענטשן פרעגן וואס איז די גאנצע זאך פון ברסלב, וואס איז די מעשה מיט ברסלב, וואס איז די מעשה פון ברסלב? ברסלב איז פונקט ווי דיין חסידות, וואס וואס איז די מעשה מיט דיין חסידות? אפשר קענסטו מיר עפעס זאגן פון דיין חסידות? פאר דו שעמסט דיך צו זאגן ווי דו לערנסט, ווי לערנסטו? ווי איך לערן אין ברסלב. אה, תפארת התורה, וואס איז די תורה? פון די תורה ישיבות. אה, ווער איז ראש ישיבה? אקעי, דו האט עס שוין צוגעדרוקט צום וואנט. אה, איינער רויט, ר' חזקי רויט'ס אייניקל. קודם ס'האט, ער לייגט עס אזוי, ער, אהא, אזא, אזא. ס'איז מיר געלונגען, ער האט נישט געכאפט ווי איך לערן, וואס די מורא צו זאגן, איך וויל נישט זאגן דאס זאגן אויף די מייק ווייל ער כאפט עס אפ, ווען מען פרעגט דיך ווי לערנסטו וואלט איך דארפט שעמען ארויס זאגן דיין חסידות פון מויל ווייל וואס גייט דיך דיין חסידות, וואס גייט דיך דיין חסידות, מען פלעגט אייביג רופן די ברסלב'ע חסידים טויטע חסידים, פארסט צו א טויטע רב אויף יום טוב, וואס איז טויטע חסידים, אונזער רבי לעבט, דו ווייסט אונזער רבי לעבט, ס'איז א לעבעדיגער רבי, ווייל די ספרים איז דא, לעבעדיגע ספרים, ווער ס'טאטשט אן די ספרים כאפט א שאק, הייבט אן ברענען, הייבט אן הייבט אן שיינען, הייבט אן הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, דער רבי לערנט אויס א מענטש, דו ווייסט, בחור'ל קום הער, קום הער, ביסט א צובראכענער בחור, מ'האט דיך פארשעמט, דעריבערגעגאנגען שווערע צער אין לעבן, יא, האסט זאכן באהאלטן אין דיר אזוי וואס קיינער ווייסט נישט, קום אהער, איך האב פאר דיר א עצה, יעדן טאג גיי אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט דארט, און פארצייל פארן אייבערשטן דיין גאנצע צער, דיין גאנצע פעין, זאג עס ארויס פארן אייבערשטן, זאג עס ארויס פארן אייבערשטן, האסט א צרה? האסט יארן, באהאלטענע יארן, ס'דא מענטשן וואס האבן דא באהאלטענע יארן, דרייצן יאר, צוועלף יאר, עלף יאר, wow, דא האב איך א בזיונות, און דא האב איך פון די פערציג יאר בזיונות און די פופצן יאר בזיונות עס באהאלטן, זיך אראפגעשלינגען, ס'איז זייער נישט געזונט, אז מ'האלט א, אז מ'האלט בזיונות אינעווענדיג, און ס'גייט נישט ארויס, זייער נישט געזונט פאר די מענטש, די מענטש ווערט א אנדערע מענטש, זייער אסאך בחורים זענען אנדערע בחורים, זיי זענען נישט נאטירליך אזוי שלעכט, אדער אינטערעסאנט, אדער זיי זוכן שאו אויף, יעדער זאל, ער טוט זיך אן אינטערעסאנט און ער זוכט אלע מיני זאכן וואס איז. אינעווענדיג קאכט זיך אין אים עפעס א באהאלטענע בזיונות און דערמיט דורכגעגאנגען און דאס מאכט אים פאר א אנדערע מענטש.